Amiyo dwoko pwoc bene botwu me bedo ki gen i kom an, me cung i iwu. Pi jo mukene ma pe ngeyo, Balabek pe otero Balal i kot. Balal en aye otero un lupalabek i kot. Wuniang? Co kot ca-ni obedo kot pa Balal-lu. Wun wulubo ngo ma ngo gin tye ka kok iye, ci wadok iye. Kot tye karatac adek nyo adoti adek. Me acel ni un lupalabek wutye ka tuko twero me ngom nyo jami ma meggi gin balalo. winyo ni gitye ki twero ki wilo ngom mukene ki panga apanga ki bot wegine ma wegine bene gipe ki koko mo i bedogi kenyo. Abe Lilian, Honourable Abe Lilian, tere lyet ca ote dege ma tuko i wi yamo eni. Tere lyet ca ote dege ma cito i Moscow ki Germany-gi. In inyamo Museveni medwa ki wode Muhoozi weng en pud in aber acel yam bene inyamo inyamo apede awang paka imedo ki neko ne eeh Lilian in teri in dong lyeri do ma ngolo piny anyala gi ka inongo anyala anyala tye ka woro dikit gum kong inongo ogom okor ca kwo cware mo ngweyo dum ka ki loko lok aber inongo ger ger mo anyala eni ineno anyala woto lipa lipa calo nyenye mo ngweyo dum eni wucito wungo agamo luk te aber do. Ka Lilian aber ma acul oyer ayera, acul oyer aber ki bwole ma aber obwole ki acul, acul oyer aber ayera ma wa an acito atimo campaign pi aber ci aber lanyowa ki campaign wa ma watimo ki alur dogwa ma wabalo nongo watamo ni romo kubowa maber wek acul obed ber. Aber aye loko tere i kom acoli. Eh? Aber in loko teri i kom acoli me cako kelo mwozi i kit gum ka lanyo lutino anyira pa dano ka dong ibino ilanyi bene kwede.

Teri ma imito lanyo ka culi ni terine rom mene? Aber, cwal malayo ni tur, cwal malayo ni Rwanda. Wangeyo mene ni terwu bedo i dwit, dwitwu calo ter otit. Cwal malayo ni Rwanda. Pe bene amito winyo ngat mo ka coka ya o kono libi rac, leb leb nga marac. Dano mo oneko paco otyeko Wutyeko lutino Acholi weng dukec gi oneko ko oketo Ajulius gi oneko ko anga gi oneko ko tye in partnership wun ki Mao gi oneko lutino Acholi wutyeko ter wu bedo idwit dwit dwit dwit ma laco ne bene tye ka neko Acholi ki cilim ma dako ne bene neko Acholi ki cilim hee wun kong pe ool ki neko lutino pa dano neko Acholi aber Liliana aber lilyee. Myero abed ni lyeni kara nyo laming. Pota mene bene myero aa ki iye, cwinya cwer macalo ajak nyima ka acilwu kwede. Wun luming marac, aber tika wulanyo dano, kelu muzi man ya loko ojong. Ojong mene ma kun muzi en aye ojong, Museveni en aye ojong, gin aye project pa ojongnge megi. me lanyo acholi ka dok aber iwaci ni itye ka kelo gin icito ka yaro nyime ni i twita ni ni gitye ka kelo aber wa naka yam icak ki buto ki co wa i kare me icoke jabulon icoke ee i kare me jabulon icoke secondary school ma Reverend Charles Oketch nongo pwonyo kunu pe bene mere ki larre nyimi ni ni dwit dwit dwit en nyimi teri biri birirr calo vibrator me cim. En teri acel ityeko ki lutino acoli o man dong imito calo ki ori ni myero iyeny yo me neko mere ki ori ni myero iyeny yo me neko gin but gin amere o pe ki miyi dil ka ki waco lokki ago cim bot amere atitte ago cim bot Gilbert atitte al kweda aber imito tyeko lutino acoli pingo. Kor aber yin kani apenyi kong an apenyi an wodi aryemo ni amito apenyi aber in teri moni malit i pud tye teri malit i pud tye in teri do ocango malit dong peke inywar co de anywara buto ki co me anywara teri malit dong peke ming marac ti ming wu Rwanda pe obedo ayako ngom pa coli.